Na nomber di Tata, di Yu i Spiritu Santu. Amen. Mi ruman, laga nos resa tres Ave Maria i un Nos Tata.

Nos ta pidi Mama Maria i Santu Padre Pio pa intersedé pa nos durante di e ora ku nos ta bai kompartí un poko di e loke ku nos tini awe prepará pa boso, ku ta e tema di Kristu Rei. Kristu Rei, un selebrashon ku pronto nos Iglesia Universal rònt mundu, Iglesia Katóliko, ta selebrá. Nos ta pidi nan Santu Padre Pio i Mama Maria, nan interseshon i nos ta pidi Spiritu Santu iluminá nos mente, nos kurason pa nos por risibí loke ku Señor ke pa nos risibí. Ku asina sea. Amén. Mi ruman, Nos ta pará na porta di selebrashon di e fiesta di Kristu Rei. Kristu Rei, Rei di universo, esun ku Su reinado no tin fin, esun ku Su entrega no tin fin, esun ku Su bida a kuminsá, Terenalmente, na un dado momento, engendrá pa Spiritu Santu i ku a bini den e mundu pasahero aki i a biba un bida terenal, pa ami i abo komprondé. Ku su mes pruebanan, kiko ta e intenshon di bida pa kada un di nos? Aki mi ta bai kompartí ku bo shete punto importante ku ta bon pa nos sa tokante di e fiesta aki di Kristu Rei. Kristu Rei, Rei di universo. E ta e solemnidad di Iglesia Católico celebrá riba e último djadumingu di cada aña litúrgico. Semper e ta entre binti i binti seis di novèmber. Den e kaso aki, e aña binti binti e ta selebrá riba e djadumingu binti dos di novèmber, fiesta di Kristu Rei, Kristu ta e Rei ku semper mester reina den nos kurasonnan, no ta importá kiko potestatnan mundano ta eksihí i òf pidi di nos. Kristu Rei mester reina den nos tur su kurason. Tin shete detaye ku ta importante pa nos ta na altura di dje pa loke ta trata e selebrashon aki. E promé.

di mil seishen aniversario di e Konsilio di Nesia aña tres binti i sinku, tabata Papa Pio Djesun ku a instituí e fiesta na. Dieznuebe binti sinku ku e ensíklika Quas Primas. Na dieznuebe binti seis, originalmente a establesé e fecha pa trinta i unu di òktober, nèt promé ku e fiesta di tur santu. E fecha aki tabata coincidí cu e fiesta, e celebracion mundano Halloween. Tabata Papa San Pablo vi na aña diesnuebe seis nuebe. cu a duna e fiesta aki su nomber oficial actual, Solemnidad di nos Señor Jesucristo, Rey di Universo, y el a cambia e fecha pa e ultimo diadomingo di e aña litúrgico. Esaki tabata kontesta riba e sekularisashon, ateismo i komunismo. Miéntras ku mundu tabata preshoná e hendenan kristian pa nan tabata mas obedesido na gobernantenan Papa Pio xi. a scribi lo siguiente, Bou di e presion pues di loke mundu tabata pidi di e hendenan pa nan tabata obediente i leal na gobernantenan di mundu, Papa Pio Xi a scribi lo siguiente, Papa Pio ta bisa I mi ta cit'ele brevemente for di cuas primas. El a bisa, Ta na Cristo a duna tur e poder na shelu i na tera. El a redimi, salba, e hende cu su sanger precioso. Esey ta haci cu nos mester somete nos mes na e autoridad E potestat aki ta brasa tur e naturalesa humano. Ta p'esei den nos no tin niun otro outoridat lesa fakultat cu por sustrae un sobenaria soberania asina haltu. E hende p'esei mester dun'é su lugá den su curason pa e reina i dirigí e hende. Esaki Cu firmesa y constantemente cu e berdadnan revela y pa e doctrina di Cristo ta necesario pa e reina den e boluntad di e hende, den e obedencia na e leynan. i preseptonan divino. Ta nesesario pa e reina tambe den kada kurason loke ta pone nos posponé e efektonan natural i ta hasi nos stima Dios so. riba tur otro cos. E punto number sinku ta bisa nos lo siguiente, E ta un fiesta católico cu mas di shen aña pasá a keda instituí, Pero e ta wòrdu selebrá tambe pa diferente otro denominashonnan, Angelikano, Metodista, Luterano i Presberitano. Na Suesia, den un iglesia protestant, e djadumingu aki ta yamá Djadumingu di Kondena. Anke ofisialmente e ta selebrá komo fiesta ku Kristu ta bolbe bini. Su nòmber mundano esta, dja Dumingu di Kondena ta bini di e enfoke di e festividat den e huisio final i di e di dos binimentu di Kristu. E punto shete ta bisa nos ku e statua di Kristu Rei na Polonia ta esun di mas grandi na mundu na honor di Hesukristu, Rei di Universo. E tin trinta i tres meter di altura pa kada aña. Di e bida terenal di Hesus. E ta pará riba un base di tres meter i ta hasié e estatua ku ta situá na Swiebodzin. na e parti nort-ost di Polonia ta hasiele esun di mas haltu na mundu, mas haltu ku e Kristu Redentor ku ta situá na Rio di Janeiro, na Brazil. Mi rumannan, Asina ke en breve nos a papia di e poki un poko di e historia di e fiesta di Kristu Rei, di loke ta hasi e fiesta aki asina importante i di tur e diferente Pasonan, detayenan cu ta pone nos comprende e importancia di e fecha aki y di unda el a bini. Mi rumannan, Cristo ta Rey di mundo. Cristo ta Rey di universo. Cristo ta e Rey cu nos mester adora, venera. otro santunan, pero adorá Kristu Hesus, Rei di mundu. I ta p'esei den nos iglesia katóliko lokal, Diósesis di Willemstad, e aña aki mi tin entendí ku nos lo ta pasa ku e mostrans den diferente barionan i asina rekorí e pueblo kompletu ku e presensia bibu di Kristu Rei Kristu Hesus, bibu i presente den kurason di kada un di nos. O Hesus, Rei di mundu, Rei di universo, nos ta pidi Bo i enkomendá Bo nos bida, nos kurason, pa abo tuma outoridat i tuma Bo bibá pa semper den nos kurason i laga nos sinti Bo presencia tur dia di nobo den nos bida. Cu asina sea, na nomber di Tata, di Yu y Spiritu Santu. Amen.